Insellmilkom għal programm ieħor mis-sensiela Eroj u Qaddisin, Difensuri taċ-Ċiviltà Ewropea. Illum ħa nitkellmu dwar grupp ieħor illi ħaduha kontra l-impulsi revoluzzjonarji Franċiżi, ħa nibdew nitkellmu fuq is-Sanfedisti. Rajna r-rivolta tan-nies tal-Vandea, rajna r-rivolta tal-Maltin. Dak li kien imiss kienet ir-rivolta tas-Sanfedisti. Fl-1789, wara r-Rivoluzzjoni Franċiża, kif rajna fil-programm ta' qabel, ftit wara nbdiet l-invażjoni fl-1796 tal-Italja. Fl-1797 il-Franċiżi kienu ħadu Ruma U fl-1799 il-Franċiżi ħadu Napli. Ma rridux ninsew, Napli kienet ir-re ta' Napli kien qed jipprovdi għajnuna lir-ribelli f'Malta li kienu jqisuh bħala r-re tagħhom. Issa, is-Sanfedisti, issa, li ġara kien illi beda moviment ftit wara illi kien jixbah ħafna dak tal-Maltin. Li kien ġara kien dan, meta l-Franċiżi okkupaw Napli, Ħafna mis-suldati, min-nobbli, qatgħu qalbhom u ħarbu, marru jiġifieri marru Sqallija. Però in-nies ta' Napli, speċjalment il-klaxx il-baxxa, jgħidulhom Lazzaroni, rrifjutaw li jċedu. U għaliex dan kienu jqisu re bħala re li kellhom, kienu jqisuh bħala re Ferdinandu, bħala ħabib tagħhom. Fil-fatt kien magħruf kien jgħidulu re makkaroni għaliex dana Kellu d-drawwa li joqgħod imur jilbes ta' jilbes ta' ta' bniedem mill-klassi l-baxxa u dak kien joqgħod jiklu l-makkaroni ġbarrat jew kien joqgħod jikol magħhom bil-bideh, jiġi laġin bideh. Kien magħruf bħala re tagħhom. U dawn x'inraw li r-re kien qed jiġi mgħedded, qamu f'rivolta iġġieldu kontra l-Franċiżi sakemm eventwalment ġew soppressi speċi, il-rivolt ġie soppressa b'ħafna vjolenza. Ftit wara, ftit wara, il- Tajb ngħidu wkoll li sadattant l-aħbar kienet infirxet ġewwa l-Italja kollha u kienet ħallit kulħadd ixxukjat illi l-Papa Piju Sitta kien ġie arrestat minn Napuljun. xi ftit ta' żmien qabel. Allura ħafna nies li kienu devoti u anki nies li kienu jqisu ruħhom bħala Kattoliċi kienu maġġoranza prattikament kważi kulħadd fl-Italja kienu qed iħossuhom urtati ħafna bija din il-ħaġa. Issa, meta meta ġiet meta ġiet okkupata Napli, ħafna min-nobbli kif għedna ħarbu ġewwa Sqallija. U ġewwa Napli ġiet iffurmata dik li jgħidulha Repubblika Partenopea, ġifieri Repubblika simili għal ħafna għal dik Franċiża, bl-istess prinċipji, bl-istess liġijiet antiklerikali, bl-istess glorifikazzjoni tar-raġuni u tal-ateiżmu kontra l-valuri kattolċi. Kif edna wara l-qawmin tal-Lazzaroni, kollox kien jindika li minkejja li ħolqot din ir-Repubblika l-maġġoranza assoluta tan-nies ta' Napli kien għadhom leali lejn ir-Re. Wieħed minn dawk li ġew li ħarbu ġewwa Sqallija kien il-Kardinal Fabrizio Ruffo, li kien minn Calabria u fl-1799 bil-moħbin niżel ġewwa minn Sqallija niżel ġewwa l-Calabria biex niftehmu Sqallija hija gżira Calabria il-ponta li kważi tmiss ma' Sqallija ġi kull ma għandek dak li ngħidulu the Straits of Messina. Dan niżel bil-moħbi u miegħu ngħaqdu eluf ta' bdiewa anki nies ta' ċertu reputazzjoni mhux sabiħa, fosthom kien hemm wieħed brigant jismu Fra Diavolo, mhux jismu jgħidulu Fra Diavolo, però dawn għaqdu miegħu u ddikjaraw gwerra ħanajdu hekk kontra rivoluzzjoni kontra l-idea ta' repubblika. Bħala għaddi spadrun għażlu lil Sant'Antnin għaliex qalu la San Ġennaru qiegħed Napli aħna rridu qaddis taħna u għażlu Sant Antnin. Insomma, Eh, għajmu gwerra kontra l-Franċiżi kif ukoll kontra r-Repubblika Partenopea li kienet taħkem ġewwa Napli u bil-mod il-mod bdew javvanzaw u ħadu l-isem tal-Armata tal-Fidi Mqaddsa f'Sidna Ġesu Kristu bit-Taljan Armata della Santa Fede in Nostro Signore Ġesu Kristu u l-membri tagħha kienu jissejħu San Fedisti. Il-Kardinal Fabrizio Ruffong qabbat ukoll edna kif edna numru ta' nies biex jiġġieldu ehm, fosthom bħala wieħed mill-kmandanti militari tiegħu il dal brigant fra Diavolo li kellu kwalitajiet naturali bħala mexxej u bħala ġellied. Ehm, sabu wkoll ehm, jgħinuhom il-flotta Ingliża Għall-bidu kienu tmien kumpaniji, jiġifieri tmien gruppi żgħar ta' suldati, minnhom ma' ġabar ruffa ġabar forza ta' tmintax-il elf fosthom raħħala, briganti, egleżjastiċi u oħrajn, nies minn kull strata tas-soċjetà u ħafna minnhom mill-istrati l-baxxi ħa ngħidu hekk. Jiġifieri mhux nitkellmu fuq nobbli li qed jirreżistu rivoluzzjoni imma l-poplu komuni. Billi uża banda l-għora li kienet tidher bl-armi rjali u bis-salib. Is-Sanvedisti daru madwaru u kull fejn beda javvanza fil-Kalabrija, fil-Basilikata, fl-Apulja. Permezz ta' dik ngħidulha gwerra irregolari, jiġifieri gwerrilliera adattata fit-terren, jistaħbew, jattakkaw, huma bdew javvanzaw u jagħmlu rebħiet kbar kontra l-Franċiżi u l-alleati tagħhom. Ruffo kkorrisponda sew mar-Re Ferdinandu kif ukoll mal-Sir John Acton. Sir John Acton kien bniedem ta' oriġini Ingliża imma li kien dak iż-żmien qed iservi bħala Prim Ministru għar-Renju ta' Napli. Kif ukoll kien il-ħolqa li tgħaqqad l-Ingliżi ma' Naplitani u l-Sqallin. Sa April ir-ribelli kienu kkontrollaw il-biċċa l-kbira tan-Nofsinhar tal-Italja u sa Ġunju kienu bdew jassedjaw il-Napli bl-appoġġ tar-Royal Navy Brittannika taħt il-famuż Ammiral Horatio Nelson. L-assedju wassal għall-kollass tar-Repubblika Partenopea fit-dsatax ta' Ġunju 1799. Bosta sejħu lil Russfo bħala bniedem brutali li qattel priġunieri Repubblikani. U jinjoraw l-atroċitajiet li għamlu dawn ir-Repubblikani. Ġemlu ħafna kif rajna kull fejn kienu kien jagħmlu l-Revoluzzjonari Franċiżi kien jagħmlu atroċitajiet kbar għaliex huma kienu jemmnu li jridu jeqirdu in-nies li huma kien qishom bħala fdal tal-antik. Kif ukoll il-fatt li Ruffo prova jevita li joqtol il-priġunieri, din xi ħaġa li ftit xi xejn magħrufa meta kellek numru ta' priġunieri nqabdu Ruffo kien xtaq jeħlishom, pero sew ir-Re Ferdinand u sew Lord Nelson riedu jaraw lil dawk ħatja tar-rivoluzzjoni jiġu meqruda u mogħtija jiġu maqtula, xi ħaġa li Ruffo ma kienx jaqbel magħha. Il-Kardinal Ruffo Madanakollu, minkejja dan kollu, nexxielu jieħu Napli, Napli reġgħet intrabħet lura anki b'rivolta minn nies ta' Napli stess, jiġifieri kellek ir-ribelli, s-Sanfedisti madwar Napli, il-Lazzaroni wkoll li qamu f'rivolta u kellek il-flotta Ingliża. Napli reġgħet inħelset mill-Franċiżi u l-monarkija reġgħet lura, u l-effetti negattivi tar-Rivoluzzjoni Franċiża għal temporanjament ġew mneħħijin. Għalhekk tajjeb illi nsellmu l-Kardinal Ruffa di Calabria, is-Sanfedisti, il-Vandeani u l-Kontrorevoluzzjonarji Maltin. Insellmulhom u nsellmu l-memorja tagħhom tad-difiża li għamlu għaċ-ċiviltà u l-kultura Nisranija.